Tēnā rā koutou e te motu, ngā motu e rua nei, a Ahitereiria katoa noke, he muhanau, e, i matakitaki mai nei ētahi o ngā whanaunga i reira, a Ainipea, kei ētahi atu motu hoki o te ao nei. Me pēnei kei te koro, ahakoa kei hea o te ao nei, ko wai e mātakitaki mai nei, tēnā koe. E tangi hotuhotu tonu ana ki te hunga kua wehe atu ki te wahangūtanga o te tangata. Nō reira, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Kia ora hui mai nō tātou me tā tātou kaupapa nā wai i teka, e hakaruruhau nei i a koutou i roto i ā koutou rapurapu, E haka utu mō ā koutou pātai me ngā take o te wā. Te tikanga e taumata tāne kē tēnei, e Rangi, a Tamaatu Pōtiki, a Kingi, kihai ara mai i te moe i tata nei. Nō reira, kua ina atu au ki ngā, ki te taumata wahine kia hono mai ki a mātou kia whai hoa ai mātou. Ka pai. Nā. Ko te take tuatahi, he pirihimana ai. I roto i aku mahi e runga ana au i te tangata e tāwai ana ki au, he poaka ahau me ērā tū taunu. Āe, e moe ana au i pērā te āhua o te mahi pirihimana huri noa i te ao. Hoi, ētahi wā ka kīia ahau he kūpapa. Ka mamae taku ngākau. Nui taku aroha ki taku mahi, ka mutu, Tētahi take i ngākaunui ai au ki taku mahi, he āwhina i taku iwi Māori. Engari, te kupu kūpapa nei e patu ana i taku wairua. He aha ō koutou hakaaro? Tērā tētahi karanga i puta mai ki runga i anō i ahau mō tēnei kaupapa SNAs. me he kūpapa kē ahau, mātou ko ngā kaikaunihera Māori i roto i te kaunihera, rakau kē i hīkoi porotēhi i tēnei mea te SNA, engari uh, i te mea i roto kē mātou i te kaunihera, hi aha i hakai kia pēnei mai, nō reira he kūpapa kē mātou. Mm. Um, i wāhi pāma mai ki tērā, ah. engari e mōhio ana au, e tautoko ana au i wana kōrero, te kōrero a tēnei pirihimana, o he nui ki atu ngā mahi ka taia, i roto rā anō i te kaunihera, ko tana mahi anō hei pirihimana mō te iwi Māori. Nō reira, ko aku kupu, kupu akiaki noa iho, ko te kia kaha. Ko koe tātou i ēnei te kōrero pirihimana. Tau ana te whare herehere reo. Nō e, e, e, ai. Mutu, tēnei, tēnei mā, te mahi mo te pirihimana, te mahi mo te kaunihera, he tamariki wenei no te kawa, na ratou wenei, wenei ropu i hanga, mutu mai ra no, ta ratou mahi kino ki a tatou, horekau e ano a ratou hara ki a tatou, na ka uru atu a tatou whano ki roto i a ratou whare, e mea nei, whare tiaki a tatou, Hoi tēnā ko te take e puta nei, mēnā kōrero i waia i wā tātou whānau, horekau e kino ana ki a rātou, engari e kino ana ki te Kāwana i te mea, ko rātou ngā mea e tuku nei wā tātou whānau ki roto i wēnei mahi, ahakoa e mahi mō tā rātou whānau, engari kia mahara koutou, Koe tēnei ko te tahi koutou te iwi Māori mēnā koe wēnei ko ngā mahi i hena koutou ki te hou atu, koe wēnei ko ngā mahi i mahingia e te Kāwana ki wā tātou mātua tupuna, mate mate atu. Nā koe tēnā ko te take i puta nei wēnei kōrero a rātou kia koutou. Mm, neke mohi ai koe, tetahi o waku mahi, i pera, i pera i whakawaangia au, mo e te, e te hunga Maori, mo taku noho ki te mahi ki te kaupapa, a ki te roopu Pakeha nei, a kia e riro nei nga moni katoa o nga Maori ki te roopu Pakeha nei e te mea kei reira au ki te tohutohu ki te whakariterite. Na tau, wa he aha wo whakaaro? Mea mai ki au, me mutu to mahi konau. Ka mutu au. I mutu au taku mahi. Me atu, na kia kaha mai koutou ki te whai haere te kaupapa. Taku mutunga mai, whati katoa wera kaupapa. Tera taku hoha, ina korero we tai, i me atu au kia koutou, inaina ko Hau Te Tahi i tonoa e nga kaumatua kia hoki ki te mahi ki roto i nga mahi Pakea nei. Ka mutu ka haere koe te mahi ki te kia rerekē ngā āhuatanga o wērā kaupapa, ka tahi koe ka hamahamangia mai e tō iwi. Hāunga anō te hamahamangia mai e te iwi Pākehā, engari ka hamahamangia mai e koe, koe e tō iwi ina kore tutuki i wā rātou. Rawa e kite ana i ngā mea kua tutuki, e kite kē ana i ngā mea horekau i tutuki. He mea nui, he mea tino, he mea tino uaua tērā. Nā, mō te pirihimana nei, me taku mōhio i wēnei rā, hea nei ko hui anō mātou i konei kaikohe nei, ko ngā pirihimana e, a, e, e karanga mai ana kia haere tātou te āwhina i a rātou i roto i wētahi o ā rātou mahi. Āe tonu atu au, mātou me mea, i te mea ko rātou e tiaki ana i ngā whānau, ko rātou e kite ana i ngā hēmanawatanga, ko rātou e kawe ana kia, kia uru mai tētahi wāhanga wairua Māori nei ki roto i wā rātou mahi. Nā, ka tono mai ki haere mātou, ko haere tau. Mihi ana ki tērā whakaaro i te mea e tino rongo ana hau i tērā momo he pirihimana kei roto i i tōku ake whānau. E rongo ana hau i tērā momo ngau i ētahi wā, ahakoa kāore au i roto i tērā wāhi mahi, engari e rongo ana hau, oh tūpato e haere mai ana te te tamāhine a mea, o te kotiro a mea, ā, nō reira, ā, kei kōrero ia ki, ki tōna whānau. Ā, ki a au nei, he maha ngā pirihimana tino pai rawa atu, māori mai i roto i te, te wāhi pirihimana e tino tiaki ana i te iwi, ā, ka mutu, kei reira anō ētahi Horekau e tino pai ana. Nō reira, tēnā pea e paraihe ana ki te paraihe kotahi, ka mutu e ngau ana tērā āhuatanga. Ko tāku ki a koe e tautoko ana hau i a moko, kia kaha i roto i tērā āhuatanga, kia pono anō ki a koe. Kia pono anō ki a koe me āu mahi. Ahakoa ngā raru o te wā, ā, kei reira, ā, tō taituara, ā, tō whānau i roto i ngā aupiki me ngā auheke. Ā, kia kaha. Tino tika tērā kōrero. Koia tērā ko tētahi o ngā kōrero ka kōrero ahau ki ahau anō mehemea e rongo ana au i te Toka, e whiua mai ana e tētahi i a au e whakahaere ana i tētahi kaupapa, ka whakaaro ahau ki ahau anō, e pono ana ahau, mehemea e tae ana te kī, āe, well, ko āhua pakari ake ahau i tēnā. Um, e, āe, tino tika ana ngā kōrero. Ahakoa pea te ao e mahi nei te tangata, mehemea tō mahi e hono ana ki te kāwanatanga, ki te hē tētahi wāhanga o tō, tō mahi, Hei tauira, mehemea he kaimahi koe o te hohipere, ka raru tētahi tangata i tētahi atu wai, ka whiua te hē ki runga i a koe, engari e kore taea te whakahē tēnā, koinā te āhuatanga o te ao. Um, engari mehemea koe e pono ana ki a koe anō, oh, e pai ana, āe, tautoko ana i, i ā koutou koro. O, anga rerekē pea tāku i titiro. Ki a au nei, e whai mana ana tēnā tūranga, te tūranga pirihimana, nā te mea i tōna tikanga he kaitiaki i a tātou. E Rangi Hokonui i tū tika noa, tēnā mea te pirihimana i roto i a tātou, ki tāku titiro. E, mehemea ka whiriwhiri te tangata i tērā mahi māna, Me whiriwhiri e i taua mahi runga i te mohu, ki mua, ki muri hoki i ngā mahi. Ngā mahi a ngā pirihimana mai rā anō tae noa mai ki tēnei rā. E mohe ana hoki tātou i hē ētahi o ā rātou mahi ki te iwi Māori i mua. E mua anō ki tā te tono a Tuna Ngā Pirihimana nei ki te herehere i ngā whanaunga i mua, ā, ko te tika o ngā take i uru ai ngā whanaunga ki roto i wērā mahi, nā, nō ngā tau i muri mai, ka kite kāore kē hē o ngā whanaunga. Haere tonu ana wērā mahi ki taku titiro, haere tonu ana anō. Tētahi o aku karanga whāea o konei, i ngā marama tata nei, ka tae atu, e toru ngā pirihimana ka tae atu ki tana whare, kotahi he wāhine Māori. Hoeno, i te mea he kuia tēnei, ko ia nahe kei tana whare i taua wā nei, e rapu ana rātou i te aha rānei, Hoena, ka mea atu ki te kuia nei, e hihe ana rātou ki te hurehure haere i ana taonga i roto i tana whare, ē, kāore rātou i mea atu ki a ia te tikanga he, he pepa tā rātou e hakae ana kia mahi pērā rātou. Ora kau ā rātou kōrero pērā ki te kuia nei, engari i te mea he wahine Māori tēnei, pirihimana wahine Māori e kora tonu ki te kuia nei, Ha, rangirua katoa ana ngā hākaro o te kuia nei, ēngari i runga i tana hanga hēmanoa, ka haka ia. Nā, nō muri mai, ka kōrerotia mai ki a mātou, ka ringa atu ki tētahi o aku hoa pirihimana nei, ko tāna ki ahau e kore kia āhei kia mahi pērā. Me haka atu rānō i te pepa nei, nē? Nā, tae noa ka āhei. Nō reira, kei konā tonu anō ēnā mahi e haere ana. Mehemea kei roto koe i ēnā mahi, Tika ana ngā kōrero nei ki au nei me titiro haka roto koe. Me titiro haka roto koe. He aha tāu takoha ki te iwi Māori i roto i tēnā tūranga? He aha ngā mea ka taea e koe te mahi, te haka tutuki i roto i tō mahi kia tika kē ai te kawenga o tēnā mahi i waenganui i te iwi Māori? Ki au nei he take nui tērā, māu anō tērā e whiriwhiri. Ko kau aku aroha ki te tangata e whiriwhiri ana i tēnā mahi māna, e moe ana anō koe, ka whiriwhiri koe i tēnā mahi, he aha ngā āhuaranga o taua mahi. Engari, mehemea te pono e kōrerotia nei, kei reira kē. Mēnā e tika tō kōrero, e māmā ana tō ngākau nā te mea he reo Māori tēnei e pangā atu nei ki runga i a koe, ā, e mea ana koe, e tohu ana tērā i tō ngākau Māori, Nō reira, mehemea e mahi tika ana koe i runga i te ngākau Māori i roto i tō mahi kāore he raruraru. He mahi kei konā māu hei āwhina i a tātou. He, ka nui te pai o ētahi o ngā pirihimana. Mahara ana tātou ki a Paddy. Nā, he tauira pai tērā. Nē, nā te mea, nō tātou. Nō tātou. Mōhio ana koe, mehemea e mahi hē ana koe, ka mau koe i a ia, ka kikikia tō tero. Nā, āinei pea, ka mau koe i te herehere, nē? Engari, mehemea he mea tutu noa ihoa noa, ā, e mārama ana ia. Me pēnei kē te titiro ki te iwi nei. E te mea he tutu i au. Tetahi taima, hai ranau roto hoki ana, kai te toho ka hopu i au. Na, e too hai ranau i taku hoiho. Oh, kei te puarangia o te wini, tu mai ana te pirihimana nei, ka, ka matau kia, oh, matua e ataku he, hai ko tana. Ho kau o he ia nau ke kita te momo o te hoehoe ma te Na ka rarata ahau ki a ia. Na i roto i tera ka hanga rarata hoki au ki tenei mea ki te Pirihimana. Me timata ki nga tamariki. Mehemea ka tu ke no koutou i a tatou tamariki ka timata te tupu haere o te raruraru i kona. Ki a au nei. E maha ana tētahi taima e, ah, wau te tira mō tētahi atu wā, e hāngai ana ki tētahi atu ngā take nei, ka nui tērā māku. Kia ora e tātou mā, e kōrero ana? Nō, e tautoko ana mō kōrero e pā ana ki pēnei tā tātou whanaunga pirihimana. Te mea hore kau au e tino tautoko ana, pēnei ngā whānau o tamaiti, nē? ka tonongea e wā rātou rangatira, i mutu e mohena, hore kau e tika ana wā rātou mahi, ka tonongea rātou ki te mahi, ka mahi. Mēnā mō rātou e mohena, ngā pirihimana Māori nei, mēnā mohena, e hē ana tā rātou mahi, kua mahia. Āe, pono. Ko taku, ko tāku tērā, ko taku hē tērā ki wā tātou pirihimana Māori e mohena Kore kau e tika ana, ko a rātou mahi ka haere ki te tautoko i te mea nā, tā, nā tā rātou rangatira i tono, ahakoa kore kau e tika ana. Kia ora. Pērā rawa i mātao i tērā tau rā. Āe, whakarārangi mai katoa ngā pirihimana ētahi he Māori, ana, ko te Māori ki te Māori. Ia, mea kino tērā. Āe. Koinei ngā taka kinotanga i a tātou. Ako noa i konei i kaikua nei, i te taima ki tāna i ngā pirihimana hopu motokāne nei, e tū ana i te taha o te rori, tara atu mai hopuhopu i ngā motokā o konei, ngā kauma atu me ngā kui o konei. Well, mēnā ka haere mai koe ki kaikua e hī ai i tērā tū ika, ka mau i a koe. Ka mau i a koe, ako pēhea. Nā, e hē ana tērā mahi. E moe ana tātou, ngā iwi o konei e, āe, e raruraru ana ngā motuka. Kia ātia. E, e. Haramaki Hokianga. Kino kē atu. He āwhina tērā, he hāmene i te tangata, mehemea kāore atu ana hara. Mehemea kāore atu ana hara, nē? Āe, pono. Ko Rakau e pākarukaru haere ana tana motokā i runga i te rori, mehemea kāore atu ana hara, kaua e arumia. Āe, pono. Me waiho, ka mutu pēnā he kaunga atu e kuia, kaua rawa atu. Āe. Oh, taipai ake, haere atu te pātoto i te matapihi o te motokā, te pirihimana nei, me taku kanga i a ia, mō te aru haere i ngā kaumātua nei. Tēnā koe. Tērā ana tētahi o ngā waiata o te rōpū kapa haka Te Kotahi, Te Kotahitanga. Mau mau nō iho e, aku moni hei utu whaina e. Kahore aku moni hei utu whaina e. Āe, e mea ana te kōrero i roto i taua waiata rā, kia aru kē i ngā tāngata e kino, e mahi ana i ngā mahi kino, kaua ko ngā kaumātua, ngā mātua tāngata horekau moni engani e tarau ana ki te mahi, e tarau ana ki te tiki i wā rātou tamariki. Āe, he whakatū i ō rātou waka mō te kore noa iho. Koia rā. Engari mēnā e hara tūturu ana koe, Anā tō kai. Hono, hono. Ka pai. Anei mātou te taumata wahine, e mihi atu nei ki a koutou. Um, e mihi ana ki taku whai, taku taha raiti, me taku hoa i tēnei taha, ki a koe e Manaia. I haere atu koutou ki ngā whakataetae kapa haka i tērā atu wiki? Kāore pau i a koutou o Whāngarei ngā tīkiti. Anō kē au he kore utu. Anei, he kore utu. Kore utu. Kaupapa kore utu. Ana, ko, ko te mea i muri mai, te mea i ngaro atu ngā, ngā tīkiti mō te waiata, mō te, te, ko te, āe, ko te kaupapa, ko te black tie, engari ki te au, ko ngā wāhine Māori katoa haere ana, kākahu mangū katoa. ko wareware kē, Ko mā te motu ke a, a Albert, ko mutu ke, ko tanu ake, ko mutu ke te funeral. I kōrero mā ko Moe te, um, i mua tata nei mō tērā kaupapa. Oh. Hena, kōrero atu ki te iwi. I te kaha, i te kaha o ngā wāhine Māori, i aia nei te mau kākahu mangu, i ngā wā katoa. Ā, e Mattino, Mattino ki a Hinewai, kei mōhio e koe, kua tērā, ko te hiahia o Wikitōria i te wā i matea i a Arapaeta, tana tāne, kia mau kākahu mangu te katoa o tōna, o tōna ao, mō te tahi tau. Engari taku whakapae, rawa tērā ēmēra e tae mai ki ngā Māori, e te mea mau kākahu mangu tonu ana ngā Māori, ā, whakangahau atu, Ka mutu ko wētahi e haere nei e kitea nāu, e hanga uru mai ana tēnei ki roto i a Ngāpuhi nui tonu, Te Tai Tokerau, ko hanga mangu ngā wāhine haere ki ngā hui o roto o Te Tai Tokerau. A ka mutu, kau kau te pērā. Kau te tiro pērā mai ki ahau. Nō, ko tētahi o ngā mea pai ki ahau i tērā kaupapa haka, ko te kite i te wairua ngahau i roto i ngā um, tū o ngā kapa, oh, me te ātaahua o te tū yeah. o ngā pēpi, ngā tamariki nohinohi, yeah. ngā mai e ohi tonu ana, ki te taha o ngā mātua me ngā krani. Oh, oh, e pai tērā. Ki te hoki o ngā tamariki e, e whakapaoro ana i te pū tātara. Ai, ai. Oh, ai. Oh. Me te poi. Te, no, te yeah. poi, yeah. te haka me te taiaha. Oh, yeah. Tērā tama iti te ropu o Muriwhenua. Taha o ngā tāne. Mau maro ana. Tū rangatira. Me ngā kōtiro o te rōpū o Hātea i whakahaere pea i te haka? Rāwinia te tamāhine a Ātaahua. Ātaahua. Tētahi atu o ngā pātai, i mua tā tātou ruku ki ngā kōrero, i mua tata nei i kōrero tāua mō tēnei karangatanga kō. Nā reira, He aha ki a koe, tēnei karangatanga koa e mea e kaha rangona ana i te kāinga nei? Āe, e kō. E whiua haere ana ki ngā kōtiro me ngā wāhine? Te tikanga kia kōtiro marika ka karangangia e kō, engari tēnei wā, kua, kua rongo au, ā, koe tērā i taku pātai, taku whakaaro nui, ā hea mutu ai te karanga i te tangata, i te wahine i a kō? Kia 30 tau, kia 50 tau? Kia Kia pēhea, engari i tae te whitu tekau tau, oh pai kia karanga mai au. Hei kō. Engari he tino, he tino, he kōrero aroha, he kōrero manaaki tērā e, mai, mai a, te matua mai te tupuna ki ōna mokopuna, ki ōna, ki ōna ake kōtiro, ka mutu he kōrero tonotono. Hena e kō, homeinga e kaputī māku. Mm. Nē, he, he kōrero Aroha atu e koro manaaki, he aroha i roto. Engari ki tena, ahakoa i roto tuhituhi i aenei, ka tuhi mai, wai rani, wetahi, kia tukunga atu wetahi korero, whakahokia te au, ko, oh, tena koe e ko. Ki a koe? Ki a au, yeah. Me te rawe. Me? Me te rawe. Me te, ai. Nga mea āhua rangatahi ake i a koe? Ai, tino rangatahi ake i ahau. E karanga ana i a koe, oh. Because ko ako i te reo Māori, ko mohio, he mea tērā mō te wahine, mō te, um, mō te kōtiro, engari rawa e mohio ana, ā, he aha te whakamahi, me pēhea te whakamahi. Horekau i te mau kino, engari me taku whakaaro, oh, arika. Kua rereke. Nāi. Kua rereke i karanga i ōku tūpuna, i ōku mātua, i ahau, E ko i te wā, ko hau te pononga, ko hau te kaimahi, ko hau te ringa wera wera momo kua kōrero, engari iāianei kua whakarerekēngia te āhua o te kōrero e ko, o te wāhanga e mahia e ko. Ko he whakarāpopototanga tēnā o te kōhine? O te kōtiro. Kōtiro. Āe. Ok. Ina kōhine koe, kua hanga piki ake i te kōtiro. Oh, nē, kia ora. Kua tino mirimiringia koe e tō, e tō tupuna me koe. Haere mai taku kohine. Oh, kia ora. Oh, pai tēnei. Nei. Ko te taurite o te e ko mo te tamaiti ko e ta. Mm, e ta, e tama. E koro. No, koro mo te mea hanga kaumātua ake. Ne? I roto i a tātou, ko te koro, ko te kara, ka tahi anō ka kaumātua. Engari, nā re koe ki runga, me kōrero koe e koro mo te kaumātua, mo te tupuna. Te nuinga o rātou i kōrero ana i ō rātou tūpuna e koro. Engari tātou e koro he tamaiti tonu. Ai, ai, ai. Koia te reo ko taku pātai. Koro mō te tamaiti. Ia, he tamaiti tonu. Engari kia piki ake ki runga ake e kara. Nā, nō muri ake ka, ka, e kaumātua. Me kaumātua rawa te tangata kia karangahia ia ki te kara? Kāore. Ko mātou, ko mātou, pehea, mea, E kōrero ana e Karahimi, ia kē a Hemi Tau. Ia, he, he kōrero whakanui tērā i te tangata, engari i runga i te familiarity. Ae. Ae. Mahara au i tae atu au ki tētahi hui mate i tētahi o ngā iwi o runga, Tauranga. Ae. Tauranga pea, um, i haramai tētahi o ngā. Kai kōrero nō te kāinga nei, ka haere ki Tauranga, ka tae atu ki te hui mate, ka mihi ia ki te tūpāpaku, ka mea atu, Tatatatatā ki a koe e kara. He mihi, he mihi, he mihi aroha. Ngā iwi o ringa kāore i mārama he mihi tēnā, i pōhēhē he whakaiti, he whakaihi, āe. Engari. Engari ki a tātou he whakanuitira e kara. Āe. o te ataahua hoki o wēnā kōrero, nā reira, ko te kō mō te kōtiro wāhi āhua rangatahi nei, kōhine, e pai ana mō ngā mea āhua kaumatua ki tēnei, haere me kaumatua engari, rangatahi, ohi tonu ana. Tino ārohangia ana i te whānau, ko ngā kōhine. Ahua mōkai nei. Ko ka karangahia ahau i tērā ingoa. Aka mōkai nei. Ai, nā reira, ko ngā tama, Iti, ko, he koro. Ae. Pehea nga tamaahua runga ki tena? E ohi tonu ana, e rangatahi tonu ana engari kahore ano kia tino tane. He kra, he ingoa karanga mo tera hunga? Kahore ki toku whakapae, e, e, no te mea, e, koia, e uru tonu ana, e koro ki tera, ki tera reanga ano hoki. Na, kia, Āhua ā-kaumātua ake, ka taea e kaumātua ake me te oti o wētahi mahi. Hore kau e mea nei kia kaumātua rānō ka kara koe, engari kia āhua kaumātua koe me te pai o ō mahi. Nā, e kara. Kia ora, e kara. E mara? Oh, e mara, ko te whakahuihuinga mai. Nā, nō reira, oh, kei a koe e mara, he kōrero ki te kotahi, E mara ma, ko te korero ki te nuinga. Ahua informal te mara ne? Ae. Kei to ahua whakahui, ahua, te, te, te oro o to reo, ka mohio koe e mea pai to e mara, ina kore e pai te tangi, e mara. E mara. Aue. Are pea, ko tera te tino ia o to tatou wananga kia mohio e koe, ā, me taku, me taku wānanga atu, e, me pēhea rānei e mau wēnei ki roto i wēnei, ngā, ngā taputapu ipurangi nei. E, e whakapae ana au, ina kore tātou e āta whakarite wā kia kite te kanohi ora i te kanohi ora, ka ngaro tēnei āhuatanga kōrero. Pono. Te oro o te reo, te tangi o te reo, tērā he mea tino nui ki ahau, engari ā, me te oro o tō reo, e haere ana ō kanohi, e haere ana te kōrero a tō tinana, nō hoki. Pono. Ā. Nā reira, kei roto tonu i te oro tōna whakamārama. Āe. Āe. Āe. Kia ora. Āe, kia rongo, kia rongo waku. Ai, marika me te wā, marika. Awa, kia rongo waku mokopuna e te, e hoho ana au. E hooha ana au ko moe kia horo te horo i nga rihi paru. O pai tera, na reira. Patai tene, mara. Kua rongo noa iho ai tera e whiua ana ki nga tama me nga tane. Ka whakamahia hoki tēnā mō te wahine? Āe, e mara, ko koe, ko koe, ko ia, ea, kei a koe hoki e mara. Ea, e rite, e āhua rite ana ki te ea. Āe. Ko koe, āe. He aha te, tētahi? Ka mutu te mara i tōna whakapapa i anga mai i te maramara tōtara. Oh, nē. Nē, koia wera, ko ngā, koia e maramara. Ia, he maha ngā, ngā, he maha ngā āhuatanga o te tōtara i te wā, you know, he, ko tērā tētahi o ngā rā kua tino pai mō te whakairo. Nō reira, ka whiko, whakairongia, ka takataka mai ngā, ngā maramara. Ā, ka rāpopotongia, e mara. Kia ora. Mehemea anō koe te mara o tērā, tērā rākau, e rerekē ki te, tā te kauri. He rerekē te kōrero mō te kauri, horekau wāna maramara. Āe, ō, kia ora, pai tērā. He aha te karangatanga mō te kuia, te karani, wahine, he mea āhua rite ki te kara? Kāore anō kia rongo i tētahi karangatanga mō te Wahine kaumātua. It's Kaingane. I, i tua atu i te kui? E kui. Kui. Yeah. Whaearanga, pea. Ka, engari, kahore anō kia rongo i tētahi mea e rite ana ki te kara. He kupu e rite ana mo te wahine? Kahore i te mea tōku whakapae, whakapae noa iho tēnei, e ore kau anō a tira i ata wānanga nge ai au. Engari ki tōku whakapae, i a i roto tenei te tahi i roto i te wananga ko ka tu te a tane ki te korero na te kaha rangatira o te wahine ko te wahine ko nga tu tu a kei konei e whakatikatika haere ana i te i te korero o te kai korero no reira ahakoa Ki tēhea wāhanga o te tupu o te wahine, kei a ia tētahi mana, ā, ki te whakatika i te whaikōrero, ka mutu nei roa rawa, kei konei wētahi, e kore e mutu ngā whaikōrero, ka tū atu, ka haukotingia. Nō reira, ā, ka mutu hoki kau i te kara, i roto i a tātou, ko te katoa he kaumātua. Nā, i ahau, ko wāku mokopuna, E kore ana atu kia karanga mai e ratou i au ko Nanny, ko Rangi, wera mea, me atu ko hau ko tupuna. Kotahi au ka whakawāngia e te nui o ngā Māori nā runga e te, te tupuna he tangata mate. Kahore, kahore, ko hau ko tupuna, tau ka rongo koe i roto i ta matou, tupuna! Tupuna whaea, tupuna, ko rongo hoki au te tupu. Ai, oh, ka whaka, yeah, yeah, tupu, tupu, tupu, yeah, or tupes. Toops. Toops. Rawe tēnā. He rawe kia toops. Oh, kia ora. Tino, 2021 tērā. Um, kua rongo au i te... Ai, oh, i te raro a Porongau te tupu. Um, tētahi o ngā mea i kaha ākingia uh, e Te Kura Taiho i te hui te taumata, um, ko te whakahokitanga mai o tērā kupu tūpuna. Ai. E ingoa karanga mō tō Tupuna e ora tonu ana. Nā reira, me atu au kia, oh, taku oati tēnei, taku kī taurangi atu, koia tērā ko taku ingoa mō taku tupuna e ora tonu ana i a au nei. Ai. Ke, ki rā taha yeah. o te tāone. Ai. Um, yeah. Nā me waku, i rā mutu katoa, ngā mokopuna katoa roto tā mātou whānau, tupuna moe. Pai. Tupuna yeah. moe. Mm. Nā reira e hoa mā, kia kaha ki te karangai o tupuna e ora tonu ana ki te ingoa tupuna. Pai, pai tērā ingoa. Ehara i te kupu mō te hunga kua mate rā anō. Āe, e hāunga anō rātou, tupuna anō rātou, engari ka tupuna koe i tērā reanga. Ia, ko koe, ko tō māmā, ko te tupuna. Ia. Ehara mō rātou anahe, engari mō tātou ngā mea, mō ngā mea ora. Pai, pai tērā. He take nui hei hakamutunga. E mea ana a Willie Jackson, nā te kaha tuku i te reo Māori ki ngā hōtaka i Māori television i heke ai ana ratings. Hei ko tāna, me rahi ake te reo Pākehā i roto i ngā hōtaka nei, kia mōhio ai te nuinga o te iwi Māori ki ngā kōrero. E te taumata, ō koutou hakaaro. Hou wē. Mai ana Willie Jackson ki hea? Hea tana mahi? Minita Pāpāho Māori. Māori Development. Āe, ko ia tonu anō te Minita Māori a Nene. And tērā mō te pāpāho anō hoki? Āe. Koia anō tētahi atu pōtae. Nā, kua tū te rōpū nei, ko te kaupapa tēnei rōpū, i uru hoki au ki te rōpū tuatahi i roto i tēnei take rua e toru pea tau ki muri, ā, i runga i te tono a Nanaia, ko ia kē e tiaki ana i te ao pāpāho Māori i taua wā, kia tirohia hautia te ao pāpāho Māori, me te hoatu i ētahi tauira, ā, hei haka tikatika i ngā raruraru o te ao pāpāho Māori. Ko ngā raruraru ko te iti rawa o te pūtea, me ērā mea katoa, te te tokoiti rawa o te mea, o te te torutoru rawa o te hunga mātakitaki. Ērā raruraru katoa e mōhio nei tātou. Ka hoatu e taua rōpū nei e rima pea tauira, tahi ka whiriwhiria e te Rūnanga o te Kāwanatanga tētahi o aua tauira, Kihai roa i muri mai i tera, ka heke ia i tana turanga, ka uru mai ko Willie, na ka peia matou, ka whakatungia he ropu ano. Na, tera ratou e te mahi ra i ta ratou mahi ianei. I roto i nga korero a Willie, ehara naku tini patai, na wai rainei i tuku mai, i roto i nga korero a Willie, e hiha ana ia, ina hanga hautia te ao paopaoho Maori, Me mutu pea te here, pe, kia pēnei te nui o te here o te ao pāpāho Māori ki te reo Māori. I runga i tana hakaaro pēnei, te nuinga, ari te mea ko te nuinga noa iho, ko te nuinga noa atu o te iwi Māori kahore kē e kōrero Māori ana. Nā mehemea ka rite tana hiahia, ā, ko ia te rangatira o tērā tari, tēnā pea ko ngā herenga kei runga i ngā kaupapa nei āianei, Mō te, mō te reo Māori, ka poroa. Nā. Mō te pouaka whakaata Māori nake anō, o mō te pouaka. Katoa, katoa. O te, o, o, o TVNZ anō hoki. Mm. Taku mōhio ko te katoa whai. Ah, ko te katoa. Hakahi ana au i tērā. Yeah, yeah. Me reo Pākehā mai ngā hōtaka Māori, nā hei aha. I te aha ai? Mehemea e heke ana ko te hunga mātakitaki ana mō te maroke kē o te hōtaka ki taku hakapae, i te mea waku teina kei roto rānō i tērā hōtaka hakangau poaka, roto katoa mai i te reo Māori, te tini me te mano e mātaki ana i tēnā, i te mea ko te kaupapa hakangau poaka he mea papai rawa atu, nō reira, Kaua e aro ki te reo, no, aro kē ki te momo o te, o te hōtaka. Tautoko. Te kounga, nē, Te kounga o te kē. whakamai o tētahi hōtaka. Ngā E mea e rata pai pai. ai te tangata ki tēnā tūmomo hōtaka. Mā te aha i ngā kupu hauraro, ngā, Nā, nā, tika. engari me, ka mate tō tātou reo ki te, ā, aro kē Kia kawe e aro kē ki te reo Māori engari, oh, mehemea he tangata parauri o roto i tēnei, anā, hoatu te moni Māori ki a e nō. Ha, i te mea o te pouaka whakaata i mua, ka mea rātou ko Please 10 7 tētahi o ngā wā rātou whakaaturanga Māori. Kare. Ah, e, he pono tera korero. Ko tāna pea e totohe nei, kei hea te aroha ki te te tangata Māori. Ko te nuinga hoki o te Māori i tēnei rā, hora kau kē mārama ana ki ā tātou kōrero. Tērā kōrero āna, e kore, ki au nei, hanga kore kē taea te haka hē. Titiro ki te Te mea, te tokoiti o te tangata e mātakitaki ana i ngā hua. He tika, whao ia rima Māori i horekau e mōhio ana ki te reo. Tēnei kaupapa e mahi nei tātou, me mea he reo Pākehā tēnei, ko ngā momo take e whāwhātia ana e tātou i roto i tēnei kaupapa, hei ko tāku, ko tae kē ki te 30,000 kē, ki te 50,000 kē tāngata e mātakitaki ana. Tēnā i tēnā kei te takiwā o te 3,000 mātakitakihanga ia wiki. Ko te reo Māori te take hara i te maroke o ngā kōrua hei tāku, ko te kore kē o te iwi nei e mārama ki ā tātou kōrua. Ia, me te, me te maroke o ngā take, e, e hia waku whakapānga atu ki te pouaka whakaata Māori mō taua take. Me atu, pai noa iho te, te whakaiti i te reo kia mārama i te nuinga, engari kei hea ngā hōtaka mō te hunga kōrero Māori? I te kaha maroke o Waratau, ko tae noa i te mea e tino pai ki au, e whai nei nō Tūhoe, e kōrero ana pēnei te hanga National Geographic nei tana taki haere i te wai me te whenua, and te mea e tino, tino rawe ki ahau, ā, he, ko te reo Māori e rongona au ētahi o ngā kupu rerekē, te āhuatanga me ngā tikanga e pā ana ki tērā. Nō reira, te nuinga o ngā rātou, wā rātou whakaritenga, horekau e pā mai ana ki āu kōrero Māori nei. Horekau, te nuinga e, e, e whakaatu ana ki te hunga kore, kōrero Māori. Engari, kia mohe, i mahi au tētahi, wareware na, na mana, i mahi tētahi um, whakaaturanga ko hau e kōrero ana, ka tari au ki te ao, ki Hawaii, ki, me, a Ahitereiria, and tū ana ngā iwi taketake o te ao, rawa e mohi ana ki te reo Māori, engari e mohi ana ki te ia o te kōrero. Ina whakakorengia, ina whakaitingia, kia whakanui ake atu te reo Māori kia, ki tētahi reanga. Kaua e, ko te reo, you know, kōrero ki ngā tamariki, he kōrero ki ngā, ki ngā mātua, kia hanga piki ake te reo o roto, me te rerekē noa atu o ngā hōtaka e tukungia ana ki te hunga whakarongo atu ana. He tangata mahi ahau i roto te ao hauora. Nā, i a mātou e āta titiro ana ki ngā kaupapa, mehemea ko te mōmī, mehemea ko te waipiro, mehemea ko te, ahakoa he aha te kaupapa, ka āta titiro ki ngā tāngata E kaha pāngia ana tērā, ka āta titiro ki te take e pāngia ana, kātahi koe ka titiro ki ngā rongoa. I a au e whakaaro ana ki tēnei, ka whakaaro au, oh, taihoa, tātou te Māori, te nuinga o ngā Māori e ora ana, he rangatahi, tahi. Ngā rangatahi Māori, kaha rātou te titiro ki ngā whaunu, kāore e tino āta mātaki ana i ngā pouaka whakaata. Kei ngā, kei ngā whaunu, kei ngā ī papa, kei ngā rorohiko, e āta mātaki ana i ngā mea, Nā reira, ko Kara, ō, āe, tikana pea ngā kōrero a Willie, engari, me whakaaro ki te rongoa mō tērā hunga nui, um, e āta mātaki ana i wērā mea, tērā pea kāore rātou i te mātaki i te pouaka whakaata. Tahi. Rua, ka hōhā haere au ki tēnei momo mea, me whawhai te Māori mō ngā pūtea katoa ka riro ki a ia, He ano nei he me tohe tonu tatou kia riro mai te moni ki te ao papaho Maori. Kao, homai te moni, tena homai he moni ano kia nui ake nga mea hotaka reo Pakeha hoki. Ahau me tangohia mai i tetahi taha, te taha reo Maori, kia hoatu ki nga mea reo Pakeha. Waiho te taha Maori. Tena pea me tapiri he mea ano, na, whakaritea mai he puna pute ano mo te mea Mō ngā kaupapa e whakahaerehe ana te Māori, engari i roto i te reo Pākehā. Ū, e maha ngā mea kei hanga nei. Kei wetewete mātāte. Mō anō e kore anō kei te kaumātua nei āne, engari i te mea e ko pā mai tēnei ki tōku ao, arā ki nāku te pā tēnei, toru tekau tau, ngā kokonga katoa o tēnei take kua kite e ahau. Me mātua hakamārama atu poto nei ki a koutou te te tū o te huarahi tohatoha pūtea, nā te mea kei konā kē te te pūtake o tēnei kōrero, nē. He tari kāwanatanga, nā ko tāna mahi he tohi tohatoha pūtea, ki ngā kaupapa Māori. Koia tēnei ko te puna o ngā kaupapa Māori katoa, aha ko Pouaka Hakaata, aha ko Reo Irirangi, aha ko Iporangi, he tino take tika tēnā, e kei hea kē ā tātou taitamariki ita rānei, nē? Kei hea te tauranga ika kei reira rātou e hī ana. He take nui tēnā. Engari ki au nei e pā atu ana tēnei ki te mea, ki te tari nei. Na, ko ia te kaitohatohinga pūtea nei. No reira, kore e pā nahe ki a Whakaata Māori, ka pā kē ki nga huarahi katoa. Ka tahi. Ka rua, mehemea pēnā ana, e korero ana, e korero ana tātou me pai ake Te āhua o ngā kaupapa e mahi ana, ko tu raruraru ke kore tae, moe ana ahau, he nohinohi rawa nō te moni, nō te pūtea, hei hakarite i ā tātou mahi, ki ngā mahi e mahia mai nei i tāwāhi. Ahakoa anō i ngā mahi e mahia mai nei i tērā taha tata anō o te taiapa nei o ō tātou hoa pākehā, kore kau anō i rite noa ki a rātou, ngā hereni e hōmai ana ki a tātou. Nō reira, pakeke ka taea. Mō te hakarahi atu i te reo Pākehā, ko tētahi mea kei konā he hakaarorotanga mā tātou. Ina rahi atu te reo Pākehā i roto i ngā haka-aturanga Māori nei, ka hanga wai Māori pea te reo Māori? Ka hanga whara te reo Māori, ka hanga ngoikore, ka hanga ngaro i roto i te nui o te reo Pākehā. I hēnau ki te puta a ngā kōrero e pā ana ki a Willie Jackson, hoi te mea hore kau au i hēhena kia haukotingia koutou aku kōrero, mēnā he hēnau koutou ki te, kia puta aku kōrero e pā ana ki tēnei take. I te mea, Tēnei take, tēnei tangata e tohatoha nei ngā moni ki a tātou, ko wai ia ki te mea mai ki a tātou me pēhā te hakamahi i ngā moni. Mutu tuarua o, o tā tātou reo Māori, e kōrero ana tātou, mena He rawe wā tātou korero, ngā tāngata e kata ana, e hakaro ana, e kata ana, engari hore kau e mohi ana, he aha ngā nama a tātou korero, engari e kata ana i te pai, i te hakaronga i a tātou e korero. Kei reira, kei te oranga mō tēnā reo, tā tātou reo. Nui me tāku anō hoki e mohi ana te whanaero, te kaingākau, he mā te hunga kaingākau mai ana ki te reo. Yeah, yeah. Ko, ko, a, ko a kore kē e noho naki anō ki te a, pauka whakaata Māori i runga i te koretake o wētahi o a rātou um, whakaaturanga. Engari, kia moe koe, ka mātakitaki au i te tahi wā, i te tahi, I think ko Dora, Um, i roto, uh, no horekau i roto te reo Māori, tēnei i roto te reo Pākehā. Engari i roto i tērā, ka kaute i roto te reo Pāniora. Uh, ka haere, ka haere, ka mahingia o te tahi atu mahi pērā. Uh, uh, yeah, wetahi ka whakaurungi atu ko te reo um, Pāniora. Me taku whakaaro, oh, aini pea he huarahi Atu ano hoki tenei, hei whakauru mai kia rata mai nga tamariki ki nga tamariki ki roto i te reo Maori nei. Ko, kia mohia koe, ta matou oro timatatanga kia reo Maori ai te reo o a matou tamariki, ko te nuinga o to ratou ao, he ao Pakea, te nuinga. Ahakoa pehea to kaha kia Maori mai ai te reo. Ka ako rātou ko Coca-Cola tērā, ka ako rātou ko McDonald's tērā, ka ako rātou tērā i te mea kanapanapa mai ana tino, you know, e whakahirahira mai ana tōna āhua. I tērā wā, iāianei kua hanga 30 tau tāku e kōrero nei, i kaha mātou, i ngana mātou kia whai rauemi, kia pērā te whakahirahira i te ao mō ngā Tamariki nei. Ia, tekau, ā, 1990 i hui mātou mō ngā kura Māori i Matawaia. Koia tērā ko tētahi o ngā tino take. An, ano ki au, ka tae mai pouaka whakaata Māori, mā pouaka whakaata Māori tērā e, e, ā, e whakaatu mai. Nā, i roto i tēnei rā, Te nuinga o wā tātou taitamariki, ko kore kē mātakitaki i a Paul ka whakaata Māori horekau i runga i te, i runga i te mea ko kore kē mātakitaki i tērā momo a Paul ka whakaata, kei runga kē i te kore o wā rātou, ahakoa ka mahue tahi mea hākinakina, mea pai tēnā ki ngā taitamariki, engari ko te reo, ko te āhua o te mahi, Maroke. Ko taku, ko taku yeah. pouri ne, ko, e, e wāhi mōhio anau ki te kōrero i te reo Pāniora. Ah. Uh, na, ko tētahi o aku huarahi haka pakari i taku reo Pāniora, ka mātaki i a Disney Plus, ka yeah. huri i te reo ki te reo Pāniora, ka mātaki taki katoa yeah. i ngā kiriata i roto i te reo Pāni, yeah. Pāniora. Ne? Ai, ai. Engari, ngā mea mō te reo Māori, yeah. tērā pēnei i a uh, SpongeBob, i a uh, yeah. Avatar e, ngā momo pakiwaituhi, ne? Yeah. Nā, i tono kē atu au ki a Māori TV, hei, homai ki a mātou mō ngā kura, you know, hei, rauemi, engari, oh no, ko, ko tapu, nā. Noho motuhake, nē? Yeah, oh no, e pai ana kia rewa ki te ipurangi mō te rua marama noa iho, kātahi ka noho ki hea. Ka tangohia, āe. Ia, me moana e pera ana. Ki roto i tētahi kāpata i Hakaata Māori. Ia. Koe hoki tēnā te anga take a te tira nei i roto i te hanga hautanga o te ao pāpāho Māori me pēhea te wetewete i ēnā herenga kia whiwhi ai ngā hunga e tika ana ki a whiwhi ki wēnā mea. Engari e whāia a koe e kore nei mō te āhua o Dora, he reo rua tēnā, kua tika ki tā Willie e kōrero nei. Horekau ia e mea ana me haka kore rawa atu i te reo Māori, e mea ake ana ia kia rahi atu te wāhi ki te reo Pākehā i roto i ngā hōtaka nei, hei hakararata i te nuinga o ā tātou tamariki o kau kē nei e mōhana ki te reo Māori. He apo rānei tēnei ka mea tātou kāore me reo Māori kē, te ao pāpāho Māori? A Willie e tū nei me tēnei kōrero āna E kōrero ana ia mō te nuinga o te iwi. E kōrero nei koe mō te reo Pāniora, nē? E mātakitaki ana koe i te reo Pāniora me te ako i ētahi mea. Ko te mea kē, kua kau te iwi ake nō rātou tērā reo, te iwi Pāniora, e kūare ana ki tō rātou reo. E kōrero Pāniora ana rātou. Mēnā e kore ana tātou mō tō tātou reo Māori, e tika ana, tata ana katoa katoa o te iwi Māori i tēnei rā, kua kau kia mōhiohana ki tō rātou reo Māori. I runga i tērā, kāore rānei e tika ana tāna e tohe nei? Tēnā pea. Kia ora. Anei ai he tangata funding and planning ai. tangata funding and planning ai, nā rāi ai āta titiro ai ki ngā rautaki me ngā moni. Tēnā pea me huri kē te aro ki ngā puna pūtea e wātea ana ki te katoa o ngā broadcasting i tū atu i ngā mea Māori anahe. Mm. Tēnā pea me kī tātou, koutou ngā mea Pākehā, reo Pākehā, whakaurua he paiheneti o te reo Māori. E mahi ana mm. rātou i runga i ngā, um, ai, i runga i ngā hotaka, i runga i te, te news, wera, wera hotaka katoa ko tino hiki ah, i, ko, i, ai, ko tino i te reo Māori, ai, yeah. kia rata mai ai mm. um, te Māori, a te wā ka, ka whiua atu ētahi atu konga, konga pūtea, i te mea he mahi hakarauora reo Māori tērā. Mm. Taku pātai i te mahora kawau mō hēnā, ngā moni o te Kāwana e tuku mai ana mō tēnei, mō te reo Māori. E haere ana wēnā moni ki hea? E haere ana ki tētahi, a hēnā koe te mōhio e kiu? Āe, i mea, i mea, i mea, i te rawe ki, i te hanga, Whā tekau miriona ko riro mai i tenei. Whā tekau miriona. Whā tekau miriona. E haere ana wei nga moni ki hea? Ā, e whānutia mai ana. Hei, ko koe e mea mai, e, kia mahara e hau. He mea, ko koe hea nga tangata i whiwhi. Āe, engari, ia, wai te rawa tetahi o nga mea, e haere ana wei nga moni ki tetahi rōpū? Ka, ka haere ano ki te tahi o no ropu, ka... Kahore, ka, ka, kahore. Te hanga o te ao papaho Maori he tu Pakeha ake, he kamupene, ne? Mm. He tangata takitahi, nāna tāna kamupene, tangata anō nāna tāna. Nā, e riro ana ngā pūtea, ko rātou e tono pūtea ana mō ā rātou kaupapa, ā rātou hakaaro, nā, mēmea ka whiwhi, ka hangā e, e tēnā, e tēnā, tāna kaupapa, nā, kei a ia ngā tika o taua kaupapa. E riro pērā ana ngā moni nei. Ka mutu hoki kua kuhungia, pānuitia ana anō i te tohatohatanga o ngā mea nei. Tētahi mea ki au nei, te pouaka katoa ko Phuket ka. Horekau kē he tūranga o tēnā mea i roto i te ao hou nei i āianei nā. Mahara ana tātou tekau tau, rua tekau tau ki muri. I tīmata mai ahau i roto i te rau rua tekau mā rima, e taha ana ki te toru tekau tau ki muri. Taku timatanga mai i roto i tērā mahi, ā, kua iti tahi o ngā kaumātua kua raro au i Ngāti Te Kanawa. Kua raruraru au ki te katoa i ēnei kōrero ā kua iti. Kia āhtia, te timatanga mai i reira, ko te mea nui kē mō te taha Māori, ko te reo. E tīno korikori ana te reo Māori i taua wā rā. Pēnā e hihana koe ki te hakarongo ki te reo Māori, horekau he tangata i tō whare e kōrero Māori ana, horekau ngā tini kura nei, ngā tini wānanga nei e tū ana i taua wā rā, ka mātakitaki koe i te pouaka haka ata. E kia rongo ai koe, kia whiwhi ai koe ki te reo nei. Engari ko kore pērā ianei. Tētahi, ko te titiro hoki i ngā tau ko Pahuri mā te pouaka haka te tangata e ako ki te kōrero Māori. Kore taea. Ainei pea ko te raruraru kē, te pūtake kē o tēnei raruraru, ko te, ko te kore o te tangata e mōhio ki te kōrero Māori. Kei hea te oranga mō tērā. Kāhore i roto i te, ngā mahi pouaka haka atu nei, nē? Tēnā pea kei ngā kura kē. Nā mehemea ka tango te kāwanatanga a Willy, arā, te kāwanatanga ka poro i te reo Māori i roto i ngā, i roto i te ao pāpāho Māori, hei ko tāku, kia tūpato, kia, kia tino tūpato, nā te mea ka whara pea te reo Māori i tērā. Ko, nē, mehemea he nui atu te ngaru reo Pākehā i te ngaru reo Māori, ko te ngaru reo Pākehā e, hore, e paipainga i a ia. I tua atu i tērā, me. rapu tētahi atu huarahi hakaako i te tangata ki te reo Māori nei. Kei hea tērā? Ko ngā kura nei pea, engari, he raruraru kei reira, mō ana tātou, torutoru rawa te hunga, ngā māhita kura, pakari i te reo Māori. Huri atu, huri mai! E, e tū, tītaha kē ana, Te whare kōrero Māori, e tū tītaha ake ana. Akona i a tātou nei, nā wai teka? Nā tātou i teka. Ka mātakitaki te iwi nei i a tātou e kōrero Māori pēnei nei, e maha ngā tāngata o te motu nei e pōhēhē ana, e pēnei ana a Ngāpuhi, huri noa, huri noa. E mōhio ana tātou, huri kau pērā ana. Piki oho au i te herenga ōku, o māua ko taku wahine ki te mārenatanga o te tamaiti a te whaea nei. I, i tērā atu wiki, anō ki au Ngāti Hine, katoa katoa he iwi kōrero Māori. Ka haere au ki te mārena nei, tahi au ka kite, ae mārika, horekau pērā ana, ko Matawae anahe anō. Ko ētahi atu o ngā, ngā pitopito o Ngāti Hine, kāore i pērā te pakari. I pēhea au i mohe ai? Hono, ko ngā iwi e tūtū mai ana, ko rātou anō e mea mai ana, horekau e mārama ana ki ngā kōrero Māori nei. E rite noa iho ana rātou ki aku whanaunga o konei, ko kau kē mua nei. Ko te, tērā te iwi rā, te pōhēhē rā, tātou, te āhua o te, te reo Māori kei a tātou, pēnei ana a Ngāpuhi katoa. E tū tītaha ake ana te whare kōrero Māori. Mutu e, e, e kiu e tāu mea, e kōrero pēnei nei koe, i roto, ani pē, kei roto ua tātou kura te ako i te, te reo Māori. Mutu i ro, i hopau te tahi ua kōrero i mua tui, Ko ko hanga wai maru te tata ato re ui. Pai ana mena pera ana i te mea nga kai ako e mo he ana te te nui nga o nga kai ako e kai ako nei nga to a tatu iwi ki te korero maori. Hore kau mo te pai nga mo te reo maori e pai nga mo la to no ke he utu nga la tu i te mahi we nei mai. Ko te ra ko te utu me ke ake te ke ake te tino rongo mena Mēnā e pērā ana tāu, ko wai kē ngā tāngata e ako nei wā tātou tamariki kia whiwhi ki ngā, te reo Māori e kōrero, e mea nei koe, hora kau, wai Māori. E tītaha ana. Koia tērā ko te pai o te whakaata Māori e teka mai ana ki a tātou, nā te mea ka pouri tātou, nē, me he mea ka titiro tātou ki te pono o tēnei kōrero, ka pā mai te pouri ki te ngākau. Te pai o te pouaka hakaata, Ka mātakitaki koe i te pouaka a katoa, rere noa ana te reo Māori i ngā wā katoa, tae pai koe ki a Pōhē, ka nui te ora o ta reo nei. Yeah, yeah. Engari ko tāku, um, uh, Quinton, ko tāku tēnei, wēnei tau maha i tū ai pouaka whakaata Māori, horekau i nui te, ki ahau, me whakanui ke ake te, te reo Māori i roto pouaka whakaata Māori. Kia ora, kōrero, kōrero. He maha ngā tau e tū ai i pouaka whakaata Māori, kātahi ka tangotangongia mai ngā moni ka mahingia kia whakapākehā. Tētahi mea hoha mārika nei ki ahau, mātakitaki au i a Te Ao, mātakitaki au i a Te Karere. Tē tērā wāhanga o Te Karere he wāhanga Māori ki ahau mō te rā, engari ko whakapākehanga mai ko kōrero Pākehā i roto i a Te Karere. Moe ana au hoki kei tērā I a Pouaka Whakaata Māori, ka huri au mā te ao Māori au e whakaatu kōrero mai i ngā karere o te wā. He nui ngā kōrero Pākehā i roto i tērā. I runga i tā rātou, tā wai rānei whakapae, me kōrero Pākehā kia mārama ai. I te āta whakaaro, me whakapiki ake te reo Māori, kia mārama te reo Māori kia tae atu ki tētahi atu taumata, Um, tērā pea, ka uru mai. Ki ahau nei, he maha ngā, he maha ngā tāngata, e mata, ngā horekau, ka mutu horekau he kei tā wāku tau nei, um, tamariki ake, te nuinga o wā, te hunga kōrero Māori i roto te ao Māori ai nei, Ko aua taitamariki rā, ka ngā mea kua puta nei i ngā kura kaupapa Māori. Nā, mehemea ka whakaitingia te reo rawa kororana mō ngā hōtaka iāianei, o, ko tēhea, ko te whōnū, ko te āharawa, ko te ānua, engari me kaha kē ake te reo Māori ki wērā taputapu kia taea ai tērā hunga ki te totoro atu ki tētahi hōtaka Māori, ā, you know, ka mutu, kia hanga pai take anō ngā, ngā, ngā reo i roto i wērā momo hōtaka, ā, e te mea kua kore rawa te reo, yeah, rawa te reo i piki ake, rawa ngā āhuatanga Māori I tēnei 25 tau horekau anō i piki ake ki runga. Kua tae ki tōna wā e tika ana kia tū tētahi Minita Reo Māori i roto i te kāwanatanga. Āe, āe. Tautoko. Tautoko. Mehemea he pūtea ka whakawhiwhia ki tērā Minita, āe. Tautoko anō i tēnā. Tēnā pea kia Kia rapa rānō tētahi rorohiko e kīhea rānei o te tangata, ka hihia ki te kōrero Māori, ko taua rorohiko e kōhumuhumu ana ki roto i tana taringa me pēhea te kōrero Māori, nā tae anō ka ora. Tēnā koutou e te iwi. Kua tae rā ki te tatūtanga o ngā kōrero mō tēnei rā anō, ā muri ake nei kua haere au te rapu kei hea tētahi mea haka māriri i ahau, ā, kua hanga pāwera kē te wairua i ēnei kōrero. He take tēnei e kore e tatū mārika i konei. Tēnā pea me pēnei te mutunga o ngā kōrero nei tāre atu roanga atu. Engari mō tēnei wiki, kua nui tēnei, ka tūtaki mai anō tātou ki konei ātou wiki e heke mai rā. Huri noa tēnā koutou, tēnā koutou kia ora huri mai anō tātou.